Nyika uri chongogwe unobata ushe chirogwe masunda nyika wakasunda nyika nedako ikasuduruka yokona nei dai yaikona gundusa vanhu kumba matikaha munovakahaza nokuvoneshoka kuzoti kuvona munhu imi makareva vanhu kati kuona munhu vana vanokaruka chifamba vusiku vana vavete muchayeuka here zvakakufambisai vusiku vana vavete vakati kufamba masikati vana vangazvimamira utaiwe nezenze vava muchuru vava ramasango aiwa chibwamhondoro chikugamuchiyei
vanhu vanoera shumba huyai apa ndoda kuti mundiudze kuti ndo madetemberwo anoita mutupo wenyu here zvamwari zva chaizvo chaizvo ndoda kuti mundiudze kuti ndizvo here kana kuti apa tavhagwa aiwa inrufila senge tavhagwa isi vanhu veshumba huyai apa timbotaura kuti ndo mudetembero wemutupo wenyu anyways toda kuti makorokoto makorokoto kuna mukoma frets mukoma frets vatenga mota vamwe vakati hee ungatenge mota usati watenga imba imi imi munofamba nemba ivi munhu anoita decision yake yaanoda kuita nemari yake ehe munhu anobvumidzwa kuita zvaanenge achida kuita nemari yake moving from point a to point b is very much important ungangoramba uchimhanyidzana from chitungwiza to town uchingomhanyidzana nemakombi 4 dollars pazuva kana waona ichikwana kutenga mota tenga ufambe nemota and then toenda panyaya yedu masoja azviramba hanzi machechi muri kuwaridza vanhu vachidonha chii chiri kuzoitika after vadonha after vadonha vari kuzoridhimwa here kana kuti vari kudzokera kuzvivi zvavo zvavanga vanazvo kudhara pane change here pane chikuchinja here after vanhu vadonha musoja mm, anga achibvunza i want you guys to watch this clip and then we'll talk about it when you guys are done vanti vavewela phansi sanga tichingoti tikati out panga pachidonha munhu sasi tingati out vayosiva vafara neizvozvo vavetava ngalo kuti vanhu vari kudonha uta vanti vayawo zvinongofadzwawo nevanhu vakanditarisai pavaa ndingachazo ngabantu abangikhangela hakuna basa sokuwa hakuna msebenzi zvamunoita mapedza kudona enizakwenza zvine musoro ikobulengqondo rine chechi dzakatozadzwa nevanhu tinotori nechechi dzakazara sina matete agcwela vanhu nokuti mufundisi wenyu anodonesa vanhu ngoba umfundisi yoniwisa vantu
And then mfundisi maibwanya vauya nenyaya yekuti iwewe zvinhu zvaMwari how can you be paying 50 dollars kuti uprofesa iwe usiri uchengeta vabereki shuwa 50 dollars ma 50 dollars ma 100 dollars hanzi ukangonzwa zvinhu zvamwari zvakutaurwa mari pamberi tiza nekuti ichokwadi shoko rinotaura kuti sekupiwa kwamakaita zvipo izvi ipaiwo sekudaro musingatori sirivheri nendarama kana tsvimbo kana cheko pfeka kana chii zvinhu zvamwari ngazviitwe pachena and apa ndinotenderana navo zveshuwa because how can you be doing god's things wakapiwa gift iwe uri kuti ubetsere vanhu pachena saka sei iwewe wakubhadharisa vanhu ngenyi wakubhadharisa vanhu ipapo ndatenderana nawo hakuna kunonzi ndipe 50 dollars kuti ndikuprofite hakuda kuti wandiki 50 dollars ndikuprofite hakuna akuda nto njalo as long price kwa 50 dollars mberi ase kufa ku 50 dollars you are honoring another altar usuhlonipha enye altar jesus jesus jesus jesus hakuna yes. ukaona zvamunzi pano panauya
kasira kutiza haleluya isaini yekuti biwe yizitshengiselo sokuti qaphela uprofita vari kuprofita asi sosi ukuprofita baprofita n'anga dzepamazuva amozisi

todaidza kumuridzi vati vanhu vanoda kuprofitwa vanhu vanoda kusunungurwa simba renyu ngarionekwe towana pawa kubva kuna jesu avenda kujesu jesus iri hamuridi nendingasilifuni majaira kufamba muchipedza mari dzemazai ndikukamba liqede mali zamaqanda hama dziri kutambura kumusha uku chiwana mari yekubhadhara kuti uone profeti nditati mari ndibhadhari kuti ndibona maprofiti
uchitadza kutumira mai mari uzakire kutumira umami mari
tabva taita nyaya nyowani yanetsa nyaya yamukoma senflow mukoma senflow was recently interviewed by d J Ola and mkoma Saintflow was saying kuti inini zvese zviri kutaura zvekunzi Holy Ten akandisimudza Holy Ten akandibvisa kumadhaka handizvizivi because I was the one who went to Holy Ten with my project ka ndikati mdhara feature feature chichi hanzi ndobva tatotanga project ndobva Holy Ten ati aiwa ka chiuya kustudio kwangu saka nyaya dzese dzinenge dzichitaurwa dzekunzi akandisimudza in fact ndiye akatokopa flow rangu ndozvakataurwa nemukomana senflo and then some had mixed emotions vanhu vaireply vachitaura zvavanoda vamwe vakati senflo ngaadzokere kurehab but vamutarisi vakati no no no no munhu aadzoserwe kurehab nekuti ataura chokwadi aa ah, ah, ah, ah, ah. chokwadi ngachitaurwe sezvachiri ah, imimi endai kurehab kwacho dai macomments enyu ese ndomaona and ndomareplya with every drop in me ndenchinzwa kufara guys especially if i have positive comments guys ndofara ndohwakufara ndokudai mese thank you so much for watching bye